Ya tabi peninga betemu baru kita enggau aku pengelual program tapang bekumai. Au selamat datai, selamat nemuai ngagai kita ke baru datai, baru udah sangkai ba channel aku tapang bekumai. Au ngagai kita ke bedau subscribe tauka langgan peninga. Nyadi tekan meh butang subscribe tauka langgan butang ke bewarna mirah ba baruh video tu. Au anang irau nekan subscribe tauka langgan peninga laban nekan nya nadai bebayar. Subscribe tauka langgan tu peninga ngambika kitai sama bela nemu. Iya nya butang ti semina dikena sida YouTube tu meda. Berapa iko orang bisi nitihka channel aku tu. Nya guna butang subscribe butang langan peninga. Ngambi sida YouTube tu nemu kita bisi nitihka aku. Nya meh kami YouTuber tu peninga. Bebendar amat minta kita subscribe tauka langan. Ngambika pihak YouTube nemu kita bisi nitihka kami. Bisi nitih ka channel tu. Au ngapia mega peninga semua. Anda nak menekan lucing ba sepia subscribe tau ke langan nya. Laban lucing mega beguna. Dia enti kita nak nekan lucing nya. Dia kita deka nak nemu. Enti aku bisi ngenyu utai baru ba channel tu. Au baka selama peninga enti bisi cerita baru. Dia aku sigi intro dulu cerita ti ka dikeluarka aku ba channel tu. Iya nya cerita kitai ke sekali tu. Cerita ti diberi nama Langkau Umai. Au cerita Langkau Umai tu peninga deka dikeluarka aku ba channel tu nganti cerita Penam Lama tauka cerita Bujang Sebayan tu abis. Laban cerita Bujang Sebayan Nyau enda gaya bangat panjai. Kira ka berapa tusun dah gaya abis cerita Bujang Sebayan. Enggau pia mega bisi aku intro cerita dulu agi hari tu ti kita agi ingat iya nya Ensera Ujang. Taja pia Ensera Ujang beda ulih dikeluar ka aku. Leh ke dulu men Ensera Ujang nya leh ke iya ngambi ke iya panjai agi. Sekira ke galau dulu mensera nya peninga, ila meh kitai ninga tapang bekumbai nusi ensera. Nyadi cherita langkah umai tu peninga nang nadai orang bukai belakun dia dibai aku sapa agi enti ukai sida aki geringu sebilik. Nyadi cherita langkah umai tu ngenang sida aki geringu sebilik ti bemalam ba langkah umai. Sida sebilik endang sigi bemalam belangkau umai laban nyuka ngetau. Endang sigi baka enti maya ka ngetau dia sida serumah enggau pia sida aki geringu mega deka bemalam ba langkau umai. Au nang sigi pendiau sida aki Geringu di nya, ti maya ka ngetau sida iya sigi deka bemalam ba langkau umai. Nyadi cherita tu ela ukai semina cherita jenaka, bisi iya jenaka bisi mega utai ke nyelai, utai ke ngalir ke ati kitai ela peninga enggau pia mega cherita langkau umai tu bisi ga seram ba dalam cherita tu ela. Au enggau pia mega peninga sama-sama meh kitai ninga cherita tu ila sama-sama meh kitai nganti nganti cherita penam lama abis. Au enti kita ka nemu sapa nama ke bendar aki geringu enggau ini geringu. Ba cherita langkau umai tu meh kitai nemu sapa nama aki Geringu sapa nama ini Geringu. Laban suba bisi mega kita nanya aku, iya sapa nama aki Geringu? Pia ko kita nanya aku. Au ba cherita tu kita deka nemu nama aki Geringu enggau ini Geringu. Au sigat sigat nama aki Geringu ila kitai ninga au. Nyadi. Ba cherita langkau umai tu mega peninga dia kitai deka nemu ari ni penatai pehanjis. Agi ingat ke pehanjis kita peninga ti kita agi ingat ke pehanjis bisi iya cherita pandak ke digaga aku ke udah iya nya pehanjis meh babi sida aki Geringo. Babi ti chukup iya nyelai. Ari babi orang bukai keno ko cerita tu ela. Au rindu kitai ninga panjih tu ela. Nadai kala meda babi bekenya. Nadai kala ninga babi baka babi sida aki geringu ke benama panjih. Au maya sida ba langkau umai. Bisi mega utai ke nyelai, utai ke ngalitka ati ila peninga. Iya nya ila kitai deka ninga utai ke nyelai iya. Bala uchu iya ke nanya ke lawa, Nama lawa kitai dumai ni? Kira pia tanya bala uchu iya. Tang meh maya nya ini geringu uta embelah. Embelah ku aku tu madah kediri ka ngambil labi. Ini geringu madah kediri ka ngambil labi. Nama penyelai ba cherita tu ila peninga? Dia ini geringu ama amat mai lelabi. Amat pama ini geringu. Ila kitai sama ninga. Ila kitai sama bela nemu. Sapa ini geringu tu ke bendar iya. Cherita tu ukai jenaka aja. Nang sigi bisi penyelai ba cherita tu ila bisi mega seram ba cherita tu. Ukai semina sida aki geringu muchu alir ati. Kitai mega deka alit ati ninga cherita tu ila. Ke sekali tu cherita Ki Geringu endang chukup iya lain. Enda sebaka baka cherita ke udah dikeluarka aku. Au nyadi aku mai kitai sama ngenang mimit tudah Perancis iya nya babi sida Ki Geringu. Perancis tu kena ku cherita endang sigi babi ke chukup iya jinak. Panchis tu mega enda baka babi orang bukai. Keno ku jerita, betaun udah aki Geringu enggau ini Geringu nupi Panchis, tang meh babi sida iya enda nemu besai-besai. Mesai nya belama-lama Panchis nya meh ke nyelai iya babi sida aki Geringu ke benama Panchis. Enda nyeleh Panchis tu nyuka baka udok. Kin ke aja nitihka sida aki Geringu. Iya enda mudih meruik ngapa. Enti iya meruik, sigi bisi kebuah. Tang enti iya bendar meruik, enti iya bendar baus, sida agi geringu sigi irau ati. Sida iya sigi takut enti ninga pehanjis udah baus. Ila kitai ninga, nama utai ke special iya peranjis tu. Laban pajih tau mayuh ai belakon ila ba cherita langkah umai. Nyadi utai ke seram ba cherita tu ila peninga iya nya dia kitai deka ninga aki enggau ini geringu nurun ngasu. Bala uchu iya semua iya ba langkah umai semina aki geringu enggau ini geringu aja nurun ngasu. Ka sia ga seduai maya nya. Nadai utai kuliah seruai iya. Dia diseruai iya nyun tepeda ka entu gerasi. Amat pama aki Gringo keno ku jerita. Ka ditimbak iya entu gerasi tang benasit enda seberapa manah. Senapang ke dikena aki Gringo nyungai meletup. Au ila kitai dinga bendar aki Gringo. ngerintaika seterum iya deka nimbai Antu Gerasi. Iya enda nemu nya Antu Gerasi ke bendar iya. Engka kumbai jelu menya kini, nya mih iya bendar ka nimbai nya. Au dia maya nya kenu ke jerita, sekali nya tak maliak Antu Gerasi ngagai ini Geringu enggau Aki Geringu. Au nama agi deh, Aki Geringu nyun enda tesingkang kaki iya. Laban iya baru nemu nya tan tau. Nama agi nyu ini geringu mengema ki geringu. Pelaba ki geringu tu enda dapat lari. Daya ga ki geringu nya tadi. Peda nya baka nama kan imeh antu gerasi. Sekali nyu ini geringu ga mai iya. Nyu ini geringu ga ngema iya. Nya penumbuh nya ulih. Aki Geringo ngoi ni Geringo. Au macham meh pengawa sida aki Geringo belangkau umai ila peninga. Ni ke berangkut meh sida iya. Udah ngetau berangkut meh sida iya. Dia sida maya nya kenu ke jerita. Nyau berangkut ngena perau panjai tiga. Amat nyampau padi ulih sida aki geringu enggau ini geringu. Enti nyau ngena perau panjai tiga. A nemu kita perau panjai tiga peninga. Panjai perau panjai tiga. Enti sida aki geringu nyau berangkut ngena perau panjai tiga. A utai ke nyadi mega peninga. Dia padi sida aki geringu kebas tuai la. Sto ba rumah panjai din. Dia dih ila bisi orang deka ngachau tau ke deka nyuri padi ba sto sida iya. Maya nya sida aki geringu sebilik anang sigi agi bemalam ba langkau umai. Tang padi sigi udah bisi dia. Sigi udah mupuk sida aki geringu berangkut. Au maya orang ke ka ngachau, maya orang ka nchuri utai ba dalam store sida agi geringu. Ila bisi utai deka nyadi. Deka nyadi ngagai dua iku ke ka nchuri utai ba store sida agi geringu nya. Amat pama sida agi geringu sebilik. Ukai sebarang orang ke benama Ki Geringu Nguini Geringu. Endang sigi orang ke ngembuan utai. Endang sigi bisi pengaruh. Amat peda nentu mega ini Geringu peninga. Ila kitai sama ninga ini Geringu ngemaya Ki Geringu nginti labi ngena perau panjai tiga. Penuh laban labi perau seruai nya ila kenu ke jerita. Nya ini Gringo udah mantai utai ngi iya. Tau amat bisau meh pengaruh ini Gringo enti pia. Nyadi becerita langkau umai tu ela peninga kitai deka nemu sapa ini Gringo. Ini Gringo nang sigi orang ke bagas. Enda nemu enda bulih padi enti beumai. Enda nemu enda bulih utai enti mindah sebut ke bejalai. Taja tu cherita sida aki geringu. Taja sida aki geringu belakon dia dibai aku. Tang enti ba aku peninga. Tu meh cherita ke lain ari cherita aki geringu iya ke udah. Nama kebuah aku bendar madah meka nya. Laban cherita aki geringu ti kita kala ninga. Dia sida aki geringu tu endang sigi jenaka. Endang sigi mayuh ulah, mayuh penembuh. Endang sigi kelaka sida tu. Tang ke sekelai tau cerita tau bisi mih aja naka tang iya mayuh macham ba dalam cerita tu ila. Mayuh mih deka ngalitka ati kitai mih. Kitai mega deka meda penyelai ba cerita tu ila ukai semina jenaka aja ukai mega semina seram aja ba cerita tu ila. Au sama-sama mih kitai peninga nganti cerita tu ila au nganti cerita langkau umai. A baka nya mia peninga gaya cerita ti deka dikeluarka ke ubai channel tu. Ngarapka kitai terus nyukung channel Tapan Bekumbai terus nyukung aku. Aku ngarapka kitai mega sama enggau aku belama semampai nitihka aku ngambika aku semampai datai semampai bisi merindang kitai semua. Enggau naka ulih meh aku merindang kitai. Aun ti kita bisi cerita kini. Bisi utai ke ni deka dikunsi ngagai aku nadai salah. Tau dikunsi ngagai aku. Engka kita bisi cherita. Engka kita bisi ngarang cherita baka aku. Enti ka ngasuh aku nusi ke ni nadai nyadi ke penanggul. Au bekunsi meh. Anang enda bekunsi. Au ngambi ke kitai sama bela ninga. Au terima kasih mega ngagai kita ke selalu ngau, selalu nitih ke aku hari suba. Ngagai kita ke baru. Ngagai kita ke baru datai, baru nitih aka aku. Anang le jauh begulai, bebakih enggau aku ba channel Tapang Bekumbai. Enggau pia mega tau share peninga link cherita ngambi bala ke bukai sama enggau kitai ninga cherita. Tekan mega like sereta nadai salah tau komen ba baruh dia. Iya ke penting amat. Anang sesekali skip iklan. Laban iklan nya peninga iya mayuh agi berapa minit berapa sikin aja. Au jarang iya ke lama laban iklan tu peninga ukai datai ari aku. Iklan datai ari YouTube empu. Nya aja ke sekali tu peninga sambung meh salam sayau. Salam manis ari aku. Tapang bekumai.